Ber an apwoyo won kom in mere rwatte ketwa ki nino ma tye ni. Wan wa winyo calo lakwed TV wa winyo lok ma otime i adwol ma megi tutwalle ma lukke ki telle ma obedo tye i kin lakwat kacel ki dano ma tye ka tiyo tic me ajwaka i area ma mege won kom angeyo ni lok eni oo bot gin i opic ma mege in nyo ingeyo lok eni nining lok eni oo boti nining ki dong ngo ma in itimo i iye won kom. Kipwoo lubanga an nyinga kilwongo ni otem Alfred atye won kom me acel me bwana gweno cell ma tye i laroo pece ma tye i reya ga wod i bwana gweno nende pyeraryo wiye aryo. arwatte ki lakwat ma kilwongo nying ni Oyugi obino ripoting bota kine ka cawa abic nyo abicel ci iwacca ni won kom man abino boti i cawa ma a me cito ka tucu Baibul ka tucu yaro Lok pa Lubanga i kin gang ci anongo Lakricitayo mo acel olwenyo i koma ocito ogamo tong ocako ryema ni myero aa ko. Ci jo ma gubino ka winyo Baibul ma itye ka tucone wa iye wai in iromo ryemo lakwat nini pien lakwat pe i gangi lakwat tye ka miniwa ngec me yaro ker pa Lubanga. Ka awinyo ka lakwat adagi ite ci in aye ia ko. Ci ocako curo lakwate ci oringo ocito odonyo i ot mego ma kilwongo nyinge ni Aloyo Beti odonyo i ot ocito okwanyo tong, tong gire me tyeteni dong aket ki man kare ma obino ni ecob lakwat ci lakwat olenge ci cim opoto ki ijaba ci dong otugo icobo cim. I kare ma lakwat dong oringo obino bota Ci onongo pe atye ki ngec ka kwene ka ma ginne ni otimme iye. Ci akwanyo Jenu cekretari ma mega wa, in ka wot wun ki lakwat wuciti ci wunyutti gang mani ma lweny otimme i kome. Ci i kare ma latin-ni ocito, ocito onongo kikelo omego ma angeyo, omego-ni en aye kilwongo ni Betty Akello. An ni kare mukato angec atye ka wot idye gang ci anongo omego-ni ongado wiye maleng ci apenye ni a in ingado wii maleng calo itiyo tic acholi mo i komi ka moni ni ci weno en aye aa gangi gicito giryemo ayweya ki i kome. Can aywer ka kiryemo ki i komi pe amito winyo ajoka mo kany pe awiny jok mo ka itye ka tyerone kany akwanyo kare me lok ki won gang wa i Betty amaro ento an pe amito jok-ki pien wan jok pe warwatte ka mito bedo i dwolla ci onong gire ode mo ma en pango ka mukene ci tero tyeteni kunnu ci kite bedo buto bota kany pe amito winyo jok ci ada. Betty waci ni en pe itito pien kome ni pud dong myel kono kiyingo ayinga kono kitimo ni ci wabedo ci awaco botto ni an abitiyo ki ngat mo ma obibino calo obino ka tyet boti wek otemi ka in latit ada ci ripot kidwoka pien i bwona gweno wape ki ajoka nicakke adonyo i wun kom LC1 mwaka alip aryo ki acel. Kadi wa i kare ma onongo atye difence secretary watiyo matek ki won kom man nongo atye difenye ni ni ajoka mo pe obedo i aria ma botwa pien gin ma gitimo pe beco bwolo dano pien gin ma joni timo maber pe ni bwola ci ada en wa en pe tyeko ki kenyo wan dong wabedo wangeyo ni en dano ma dong pe gitye ka gwoko winyo lokane. pol kare mapol bino yenyo konygi bota calo labolle kare ma pikipiki kono ocwaro owilo pikipiki gubino botone gimito miyogi bodaboda mo wek opang an bene aye waketo bed ni coc ngat otemo pango pikipiki ni onongo ni pe twero pikipiki ne bene bal moni tye ci odwoko pikipiki man gin mutimme Dong i kare ma kicito kikelo aloyo an dong alok ki lakwat awoki lakwat tammi waco ni ngo? Ci lakwat owaco ni en macalo en dano en pe ipore me cito ka cung inyim kot ka dong gin lakwat gipido ki dano ci dong gin gitye ka lweny i kom kwiyo piny ki jok nini. En imito cimme lamegeni odwoke ni an ba alwo pien me acel otingo tong i komi wan pe waneno lakom tong, tong rom aroma ki muduku ka ngat mo ocimi ki muduku cik me Uganda tye myero okem en ki ngo ki cik pi man lok pe obigag bota an obimine warrga in icit iripoti i polic kono imito winye wun aloyo kono pe imito winye wun aloyo amito ko aloyo kong wun kede ko wutyek ki cik. kita cik me Uganda waco kwede. Ka itingo tong i kom wediwu, romi neko ngatiko. Ci ada miyo waraga ah, lakwat ci ripoti i polic. I kare muripoti i polici, ah, dong gicako bedo lawo ene dong anongo ngec ni mono aloyo ocito owilo cim ka lakwat odwoko cen pi cim ma en obalo ni ci dong an awaco ka kit mono dong lok ka polo twal pe diki me ceng adek an alwongo rijek atipa diki nongo watye neno pyer oboro me dwong abongwen alwongo rijek atipa diki odiko wan wabedo kany ki miting cikwa pe ye ni omyero ajoka mo obed idwol An bene pe aromo cito ki pira kena calo acito ka tongo potona ci cito ka ryemo ngat mo myero anong ni calo katibgi abedo kedgi piny ci wan wabimino waraga bot won gang ki LC two ki kancilana wan wabibedo piny me neno kit yo ango ma wan waromo timo ka lakwat dong pe ki miti me medde ki kot gin ka loyo ma nyuto ni aloyo dong myero owek gwana gwena. ocit ka mukene. Man tamwa ma watamo macalo lok ki pwod peya ogik. Pwod watye i process i ceng abicel nen calo cawa aryo wabibedo i gang, won gang ka ma loyo tye ka pango ryeye ci wabineno kit ma waromo kati kwede me tyeko lok enoni. Apuyo tutwal. Wuye gire ni en itimo pien alwongo en obino. Awaco ni gin mo dong oyiri woko i kome pien nen calo lakwat tye ka lweny i kome. Ci dong awaco ni jok gin ki Lubanga, Lubanga dit loyo jok koko. Ee, onyut ni pingo onongo dong pe lakwat kwany Baibul icili kwede, in dong icit itingo tong i kome me cobo lakwat. Mono gin ma tye eno, ci apwoyo tutwal aa, Lakwed TV. lakwed me TV. Ka ibino ka niang jami ma tye ka timme i kin paco, Yeah. kelo ngec. miyo bene woro i kom dano miyo bene gingeyo ngo ma tye ka timme i wi lobo pien pe tye gin mukene manyen omiyo awaci ni jami weng tye ki berre tye ki racce wan macalo lwor onongo watye ki kodi bel ci kodi bel kare mukato ngec ma keto i opoto matek nyig bel obirwenyo kare ma dano tye ka dak kimuko kidi ci ginongo cugu kare opiko nyig kallo tye ite kidi. Ci wa iwo en akedo gin ni kare ca wan obedo ka rego ni kara ena ci kicako kwanyo en anoki kicako kiro ci ocako tok nyak ni acel omiyo wan dok otigi kodi bel manyuto jemi weng kara kony gi tye wun bene konyu tye pien omiyo ngec ki dano omiyo gingeyo ngo ma tye ka timme dong pila tikin man bot lubwana gweno ki jo ma cocok wan kedgi macalo i jirani kony ka ajoka pe ajoka konye peke i dwol Pien peko mapol ma timme pe ber tutwal pien gin ajoka tyeko pe. Me acel ajoka romo diteni ngat moni ot kenyo mukene malaria ngat ni to oko pien pe gipimo. Ci nung wan macalo lutele wa dano to kanya atura ngo mutimme. Labol jalo kombedo wan otye ki two ma kwedo do opoto i Uganda. Calo uh, Ebola. Dong ka gikelo ni eni two ce gicwalo ot ajoka ni. ibola dong medde wa ki jo ma obedo kenyo ka yengo koni aja koni ka timo ngone weng wabipo ni ibola omwoja mwoja ki ibwana gweno lituc pien lutwo ci rot yat ko en wa ene tye lacang dano ka dong kitingo abola mo ibola mo kikelo dong botwa kany ni obino ya ajoka pien kimito yengo kome ci twone dong omedde i kom jo ma onongo tye ka yengo yengi ci wan opo ni two omwoc woko i adwol man dutuc pi man an gara awaco ni ngat mo keken ma wan owoto doggola ki doggola dong pe wanongo ajoka mo ka ajoka mo tye ka libbe i gang ma in macalo iwon paco itye ka gwokone wun aye wuketo cik ni lajoka mo keken pe gubedi i bwanagweno. Ento dok lewic maka ka wigi gang ki kome dok ye dok yiko ajoka yako i gang kenyo kadi kipenyo pe bene ye ni ajoka tye i gang kenyo. Ladit arwatte kwede, alog bene kwede, awaci ni ngatti mono ada muyubo wiye mungado wiye maleng-ngi pe tyeko ni a ngat acel-ku. ci gwoko bed nongo en pe oniang pe bed dok keco i kome gwoko bed cam mukene nongo pe oniang gire pien en bene pud dano munyome maleng cam mukene bene obedo penu pe ngeyo ka megine tye ka timo gin enoni mono gin ma tye nongo apwoyo tutwal apwoyo ngec me pokone ki lwak wan pud peya wagiko lok keni lok obe gik i nino ma Rwot Lubanga aye oye ci oyubo apwoyo ba Lubanga omedi gung omed boti bene